I narap thlak tak mai u hlinga lo thleng atanga Lalpa Thlamuanna ropui tak thu te rawn sawi chhuah theih tur pawhin Lalpa tan kan ngensak a, kan hun man tur zawng zawng te hi Lalpa khawvelah hian tu man kan hrel awk lo hian Lalpa lo thleng thut a, Lalpa kan chungah hian a lo thleng thut a, a then kan lawm a, a then kan tap a, a then kan hlim a, a then kan lungngai a. Khawvel hi chutiang a tlanna hmun chu a nih avangin he inchhung Lalpa thihna, lungngaihna, Lalpa zan thimin a tuam mek lai hi nangma'n Lalpa chen chilhin thlamuan a awmpui tlat turin Lalpa Isuhi hming thianghlimin kan dil a che. Amen.

Ka ngaih tha lo nge ni? Message kha kan en a, Puai em e, sign board tah khan a ho ral thu kha lo chuang a, sawm pahnih leh min sawm li panga vel tih kha ning ka hria a. Mahse, aa zing lam ka han tho a, kan Church Board Chairman ten an va tlaivarna lamah an sawi a. Dar tukin hling sawm pahnih leh sawmli panga tihah khan a mar phu kha lo awm leh a, tha deuh mai engti khan zing lam dar li leh tlêmah min beilo san ta ni tia a inkar kha darkar eng emaw zat kha a awm leh a. Chuvang te chu thenkhatah chuan sawm pahnih leh liang nga a min kalsan ta ang a ngai eng emaw zat kan awm ang a. Tin, Darlie leh Tleuhmah kal ta angah te pawh a hun kha chu eng a pawh ni ta a sela, Wendy-a hian tiang a lo nih takah chuan vui hle mai ila, leilam dana vui inthlahna te a ngai dawn a, chuvang chuan he hun hi kan han hmang dawn a ni a, vuina program duansa eh program chhit te neilo te kan awm takin. Kan tarlang lawk anga eh uina program a hun hi Rimensang leh Sailo in Nazari veng a hun ni sawmhnih pali October sanghnih sawmhnih leh pathum darkhat a ni a Vuitu Reverend Lalrem Tluanga bialtu Pastor chhungkaw ai awha thusawi thusawitu tur Reverend Sang leh Sailo Chuan kan hla hnu hnung Kohhran hla bu number zali leh sawmriatna chung lam Jerusalem thar khi tih a ni a, chumi kan sak zawhah chuan hei aah kan district missions director Rev. Sri Lal Ramthanga a ni hi thu lem em in aah. Office hun an buai lai mi chungin he hun hi rawn hman a tuma tukin a kan tih ti a, Mal Sawm Tawngtaina a i rawn kal thei chuan i cham dawn nia kan lo in ti a, hei General lama kan Treasurer Rev. Lalmalsawm Asailo te tin Pastor eng emaw zat kan awm a, i china ding kha Rev. Zabiaka, Pastor Zabiaka. Hun thar bialtu a ni a, hei tha kan awm diah e, kan sawi bik seng lo a, hmuh lo pal te kha an awm ang a, chu bak te chu ni mai se la, tin kan upa te local hrang hrang atangin an rawn kal a, headquarters local ah te, nursery ah te, aa. Hetiang khanin Headquarters bial chhungah local panga tangin kan awm diah a, nu ho te pawh an chutiang chuan ka naupa la ram ti a masai lo, thlah tur hian a hria piangin a va mak ve, a dam loh pawh kan hre si lo a an ti zel a, damdawi inah hian a awm rei lo a inrin ni ah a lut mai a, chuan chawlh nge kal a, nimin ka thaw tan ania. A Miang Group lama kan hmuh bawk si lo avangin min bar a khaih hlawm hle mai a. A a dam lo hun chhung hi tia kan han hmu hriat mai ah chuan a rei lo em bawk a ni. Kei pawh ka tlawh hman lo a nia, ka inthiam lo hle mai a. Vawiin lam nizan a ka hriat a ni avangin vawiin lam te hi ka intlawh ve ngang ka han tia mahse, thawhvel aṭangin tiang boruak hi lo thleng ta mai a. Chuk te chu din hun a nia, mi dang pawhin na ti nge dang lo pawh kan hre si lo va tih kha a tam viau in kan ring a, kan sawi zau lawk ni se la tha nge hmel pawh ni se kan theih ang tawk in ah kan problem te hman chhoh kan tum ang a, Pathian nenah tawngtai na kan nei ang a tichuan tuar tu chhungkaw lam atanga thusawi Kan ngaithlang a, Rev. Sanhle Sailo in hun a rawn hmang chho nghal mai dawn nia Pathian hnena lo tawngtai ang e. Ama he thihna lusunna hmunah hian i van thlamuanna ropui tak rawn thlen la mal min sawm sak ang che. Lungngaihna mai ni lova hlimna leh lawmna nangma hmel lo lan zawk theihna turin Lusunna ngawr ngawr emaw ti lova i ropuina lo lang kan duh zawk a, tuartu zawng zawng te pawh i vanthla muanna ropui takin awmpui tlat ang che. Tichuan kan program hman tur chi hrang hrang te pawh i kut ropuiah kan hlan e. Lalpa Isui hming thianghlim in kan dil a che. Chho a duh hle em a, e thu te a awi a, a thian te pawh hian min awt ve hle, thin a seh chi bazar ah a kal thei a nia, kan in kai dat dat a, kan seh chi pa hausa then chuan in hria ang a, ti ro siam a, phei khi chuan a pu Sanghlei aw awm ang a fapa, hmel tha deuh mai kai dat dat mek a van duh ve tak a ti thin a, chuti anga naupang duh awm Lo thang lian chho chu ni a, a thu te awi em em a, tichuan he nu leh pa thu awiin a rilru te a tha em em a, tichuan he ziaka kan sawi ang khan a rawngbawl tuak an han luh chho te pawhin min chawi ngawi tu ber hi a nia, zai mite lo nihna laiah leh a eng nge biala rawn kan bawhna te an lo puitling ve hnu hian, BYD lamah ten an hmang a secretary te niin kum khat phei ka chu sihphir bial kan awm khan aa nau sela in khawng pui an nei a, aa speaker ang deuh ten an hmang ve ni khatia anga aa thu leh hla lo thiam ve khani avang khan aa kan chhuang ve em em a chanchinteii sawi nuam kan ti a aa kan lawm ve em em thin a ni aa tichuan. Mihmun hrang hrangah te khan an awm kual a, a chungah pawh chuan a ziaka kan sawi ang khan zai lamah te nu leh pa hnung zuitu ber niin min chawi mawi a, min ti ropuitu ber a ni tih te kha khan sawi nawn leh duh a. Tichuan SIP lam te hi an sawi ve leh ila. Setana pawh lo tel ve piang deuhin Setana a nunah hian a lo lan hun khan a awm ta a, chulai lo lan dan chu a ziaka kan sawi ang khan din thar venga biala kan awm laiin kan Minister Pu Ruata hian Driver a hi min lak sak ve Health Department ah kan lo em em mai a, amaherawhchu a Department chawn Health Department kha pu Hall-a khan a rawn sawi danglam a, umm, mi tangin an chang ta daih si a, kha avang khan amah khan a call thei ta lo, khawchhak lampangah Champhaiah te, eh, khawhaiah te a han awm ta mahin Pastor fapa Rawngbawltu Zuive thin kha driver an nia motor a an call takah khan A khi lam panga kan bial hlui te lo nia, hmel hriat te lo ngah bawk sia, kha laiah khan a a khaw lo zawng khan ih a nun a han hmang chho va, a zu leh sa te han chen chho a ti khan a nun dan danglam deuh mai kha a amah khan a lo thleng ta a, a pawi hi kan ti em em a kan tawngtai thin a, a a sawt vak lei thei lo a ni a tiang khan. he side B lamah hun eng emaw cheng a han hmang chho a, ama ram chu helai nan zan hi kan lo awm tawh chhuah hian engtik kum nge ni ka ka hre chiang ta chiah lo a, hei kan tual upa u naupa SMA te nen sakawr a tui chhunah camping ah an zuk lut tlang a, an nupa khan an rawn lawm haw em. Em mai hei e sum e te phei chu vawiin thing kan rawn kawl tawh ropui tak tual upa kan hman hial tel lo ni ta a, khami tum khan keini chuan hei kan sawi dan hi danga kohhran te hian a thenin piang thar a kan tia, a tun hma kha chuan piang thar hi Pathian thu awi kan tia. Rev. Chuau Thuama thusawi ka ngaithla a, Haw u, Pathian thu awi tia in i kir leh ang u, a ti a, a dik awm hle in ka hria a, a, Pathian thu awi ti leh piang thar tih hi then in kan lam dan a ni a, amah chu ken i UPC hi chuan Thlarau Baptisma chang kan han ti deuh kher zel a, chutiang chuan Thlarau Baptisma an zuk chang a, taksa chetna nen an nupa khan, a an rawn chang tha khawp mai chu te tang chuan kan lawm em em mai a, a rawngbawlna lamah te pawh hian a han inhmang chho tan leh a, tichuan vanduai thlak takin mi ni kum hmasa sanghnih sawmhnih leh pakhatah khan April ni sawm parukah khan a nupui Ngursang Puipa Puiin an boral san a, a khuai har em em mai a. Ka khawngaih thin a nun hi ka en tha thin a, helai tuna ruang kan dah na lai hian mahni room a ni a, chuan kan han mut reh san te hian ka va bih dek dek thin a, a mu hi lem haw hi ka ti a, hami hei tuna parama te thutna tukverh thlang lam hawi hianin a chang chuan ngawi reng hian a lo ding vang vang thin a, e i lung chu leng hle mai maw ka ti a, a nupui sum thuate hian a lung a leng e Heng ho hma erawh chu lungleng anga an awm em em kha erawh chu a duh chuang lem lo va, chuti ang chuan a nunah hian thil harsatna tam tak hi a lo thleng chho va, tichuan a zu in lampang te phei kha chuan ban san chho va, a hma erawh chu tun laia a eng ber nge hming pawh ka hre lo, a ei a ei lampang a damdawi bur lampang ei kha a inching chho ve leh tlat mai a, e kha khan A nun kawng kha ah a tir rual. Bialtu upa te kan kova tawng ta i hriat hnawih tawng bawhna te nei sak atiang khanin kan buai chho ta a. Tichuan inrin ni a lo thleng a, inrin ni a phei chuan a pum kha na a ti ta em em mai a, a naute ho kha ah motor te kha buai sawi thuai thuai deuh khai. A, Trinity a kal vat ang tia amah Health Department a thawk a nia, Civil Hospital lampangah khan kal kha duhawm tak a nia Marah chu aa ka duh lo se lamah chuan a lal deuh chauhin buaipui a, kei iniang mai engah mah min ngai lo, min en mai mai ai, min exam kual dawn in inzawn kual buai vak vak a ngai a, buai thlak lutuk A sa lam chu ka duh lo a ti ta tlat sia, kha vang khan a duh nat tak a Trinity damdawi in ah kan kal phei a, a ti ang tak khan Salai ah chuan buaipui lo ngai miah lo va, a buaipui tu tur kha a an lo tam mai a, Leaf ah te inkhai chho te khan an wheel chair in an nawr a, a a chhung te buai ve reh reh kha lo ngai lo va, kha ti ang khan eh a hlim awm chho viau a, in rin i zan ah khan. Nihchenna kan ngaithlak ang khan dialysis ten han ti a, a tuk chawlh mia te paw'n han ti leh dar kar leh lai, a lo har hawk hawk en tia a hmel te pawh eng a ni a tia nu phei chu a rawn hlim hawk hawk mai a, amah erawh chu a kal khan function a lo nei tawh lo a, engmah hna a lo thawk tawh lo a ni, a thin te a lo tha lo va, a rilbawh te a lo tha lo va, a chhuak te leh. A lung te pawh a lo tha lo tir tha lo deuh vek kha kaw chhunga mi kha a lo ni tawh a, kha vang khan in chawlh ni zan ah chuanin nihchenah ka fanun a sawi tak ang khan tui taka mu lai kha a damdawi ei turin an rawn kai tho kha a mu leh kha tui tak chuan a mu leh a niam rei vak lo chu ama erawh chu A nunah harsatna a lo thleng ta a rum a rum mai a, chinah ka fami'n a thinlung ti nat na ber a, u naute na tuar mang ang rum rum an bulah pawh awm thei lo va, a thununna hnuaia awm a nih tawh sia vang khan a ti ngaihawm tawh si lo mang ang taka awm kha Va buaipui thei ni tawh bawk si lo va, a tih lai te kha ka chaw ngaihtuah a, hetiang ang khan hun rei lo teah hetiang hian mual min han liam san ta a ni mai a, chuvang chuan a kan ui em em mai a, i ka thinlung hian a ui tak zet zet a, amah a pianphung kan ui mai bakah khatiang anga a hna sorkara a hminga hnathawk a lo nih ve takah khan, Ah kei hetia pastor pension kan nia ah kan hlawh lak te lo awm ah tlem tawh si nen amah hi kan rin pui ber a ni a, chuvang chuan chu chuan vawiinah mian an bural san a ah ka ui em em mai a, thil tih eng emaw han ti dawn ila ah bawia han ti rawh han ti ila motor te hi chi hrang hrang a lian ber atanga te ber thleng hian Motor khalh chu an thiam em em a, a thil han tih reng reng motor lam chiah phei chuan eh an fak awm em em a kan fate ho hi a ni phei hi chu motor khalh hi a thiam an ti leh zual a, a doctor hrawn kual tawh ho reng reng pawh hian ma tiang chu motor khalh a thiam mang an ti deuh zel a ka tiang mi khan hi avang khan eh a uiawm hi ka ti em em chu ka han en thin a ah. Aw, khan an phum bo mai dawn che chu ni si tak a aw, i van ui awm tak em ve aw, tiin an tet lai atanga a vawiin ni hun thleng hun hman dan te han thlir let khanin ah lunglen thlak dawn hle in ka hria a, chuvang chuan ah vawinia sawi tur tam tak a awm kar a khang lai ah pawimawh zual nia ka hriat te kha ah kan sawi ni se la vawinia a fanuaina sawi ang khan min sunpui tu khawchhe kara heti zat Main lo kha la siat hriat lo a tang. Ringawt pawh khan kha kan chhung te ho khan lo tla tha tam hle mai a, Thaileng lamah kan beisei loh thleng thleng in an lo kal a, hei helai pawh lo la lut lo i, Solaia Garage ah sawn kan bial hlui lengpui lampang mi te pawh an lo kal a nia, unaunu ropui te ho kha nakin ah a lo lut se la, hranpa tak pawh in rawn en ve se tha awm e. Khatiang khan a kan beisei phak loh hmun hrang hrang atangin hawi nia min sumpuitute in lo kal chungchang thu a kan lawm a, ka rawngbawlpui, Fohran sa khawpui thiam rual te, pension tawh te, pension lo te, engemaw zat in lo pungkhawm bawk nen kan tirhko te, kan bial secretary te, khang ho zawng zawng chang tlung deuh mai hawi nia he sunna hunna rawn hmanpui hi kan lawm tak meuh meuh a ni tih kha. an sawi tel tawk ni mai se a tha awm e. Korintho hnih bunga chang khatah chuan kan awmna lia in hi thiat mahse lah vana in kut a sak lo. Chatuan a awm tur Pathian hnen ata in nghet chu kan nei tih kan hre si a tih hi kan chhiar duh chu ni a, a dang chu a sawiin kan sawi chhun zawm tawh mai nga tha nge. Timothy lehkha thawn pakhatna aw pahnihna bungkhat changkuah chuan, Ani chuan kan thiltih ang te ni lovin, ama ruat leh khawngaih, na ang zawkin min chhan dam a kohna thianghlimin min ko a tia kan sawi duh lai chhan chu ama ruat angin ama ruat angin min chhan dam a a tih lai ang kha a ni a, puithiam lal ber kan nei thu kan chhiar bawk a, a khang thu hmang te khanin vawinia Pathian thuchah, thlamuanna thuchah. Kan ngaithla dawn a, Efesi bumhni chang riat ah chuan rinna avanga khawngaihna chhan dam in ni. Nangmah a ni thawh chu a ni lo ve, thiltih vang a ni lo ve a ti a, rinna avanga khawngaihna chhan dam, chhan damna hi ah nangmah ni thawh chu a ni lo ve tih lai kha ka rilru lian lai tak chu a ni a. Chhan damna hi keimahni thawh chhuah chu ni se, a ka chak ve hrim hrim a, ka fel ve hrim hrim a, chhan damna hi ka hawk ve a ni. Siamsaktu leh chhan damtu kha ngai lo awm tak kha a ni a, chuvangin khawngaihna chhan dam in ni tih hi chu a class a hniam hle a, mi khawngaih ngai dinhmuhna ding te, Ee, mahni pawha inchhandam thei lo Isua Krista khawngaihna avanga chhandam kan ni a, mi fel sa puih ngai lo, Isua puih ngai lo khawpa mi fel an awm thei lo a ni, thil tih vanga fela inchhandam thei mihringah hian an awm lo a ni tih lai hi Vawinia hianin a chiang hle ila tha. Unapa. Matiamah Puhui tura kan inbuatsaih hian chu lang chu a lo lang a, mihring dinhmun te a lo lang a, ni pawh hi aah West Pailenk an bial lai chuan an nupa hian an rawn inkhawm a, ka han tlawh thin a, aah Pastor fat an nih bawk ang kha tia ih an damdawi inkualter hmunah te han lengin ka han tlawh thin a, Papui hi aah Pentecost chhul chhuak a ni lo va, an nu hi. Pathian thute kan sawi puithin a, nupa sawite hi a harsat chang a awm sia kan ti a, thiam ang tawk tawkin Pathian thute kan sawi ho thin a, Thlarau baptisma te chang se, mi hlimnu ni se, a thla nge ni tal hi kan inti a tiang chuan hmasawn chho viau mai a. Sum suih District LAD Conference te khan kan kal hual hlim em em a, UPC zingah khan an tel ve a, an la naupang thalai deuh bawka an hlim em em a ni. Tiang te chuan hun kan hmang ho a, tin mahtiang ah pawh tun hma rawngbawlna in hrelo maithei tam tak chuan a paihna sawi ang khan, A rawngbawltute nen a zai a rawn bawl a, a thu leh nghah pawh thiam a ni a, a zai thiam em em mai a, hei chhun tura pa a nei tha a, usa nei te pawh hi zai thiam an ni a, chu tak chu kan in an lo deuh hlek na lai te pawh a nia nga, a an zai nung thei em em a, tiang a hman lai phei chuan la lar pui bik te khan e chutiang chuan a ni a. An mahni nupa hi a pa in inkut suih turin min han ti a, chutiang ang chuan kan han kut suih a. Tin, Isua hminga baptisma a chan hi Kohhran Record bua kan neiah chuan ni sawm pathum thla khat sang hnih kum tiin a inziak a. Kum sang hnih kum khan baptisma Isua hmingin Sual tlem faina, sual ngaihdamna, baptisma kha a lawm chang a. Chantirtu hi Reverend C. Lalrammuana a ni a. Statistic ah hianin kan ziak chikim angrengah thlarau thianghlim a dawn hun te kan ziak a, record fel tak a lo awm a. Kum sanghnih leh pariat khan thlarau thianghlim a dawng a, thlarau thianghlim baptisma kan tih ang chu. Mi tu pawh tuia leh thlarau an pian lo chuan Pathian ram an hmu thei lo vang, an lut thei lo vang tih kha a ni a. Tuia leh thlarau apianga tuia pianna chu Petera ten an sawi angin Isua hming sual ngaihdamna, Baptisma, kha a ni a. Petera thu te thu te hi Bible-ah hian an dah pawimawh khawp mai a. Isuan vanram chahbi a pek nghat a nia, midang a a hringa hrana pek pawh kha awm awm lo ve. He lungpui chungah hian ka kohhran ka rem chho ang, mithi kawl kulh kawngkhar pawn an ngam lo ang. Vanram chahbi te ka peng chia tia a nang beter ai ni tih Ka hriat tir a chen. Vanram chahbi te ka peng che lei chunga eng pawh i phuar a piang vanah phuar an nia tia ti khan Vanram chahbi an tih hi a han ngaihtu a chian hian a ropui dangdai em em a. Chahbi tih hi u Nauteu han ngaihtu a Mahteu herh hawn na nia thil inkalh tlat Eden Huan. Thuthlunga vanga Abby leh Adama te chu an lo tluk khan Eden huan kha meikhan daihbir tawng zawk zawka khar an ni a, an luh leh mai tawh loh nan tih kha a ni a. Chutiang chuanin vanram luh theihna tur chabi, chabi chu thil kalh hawnna a ni a, vanram inkalh tlat hawnna ka pe ang che Peter. I thusawi hawi apiang te leh kan ram lut thei tur chutiang ang ngaithlai i thu zawmtu te chu van ram an lut dawn chu chahbi chu i hmui ah ka dah a ni, i thu ah ka dah a ni tiang deuh in ngaithla ta i la fuh awm e. Tichuan Pentecost ni ah thu an sawi ta a, Petera te Isua an khenbel lai ah hlauva tlan chhia kha ni ah, Petera phei chu Isuna sawi lawk ang khan Janina ara khuan hmain vawi thum mi phat ang atia, ka phat reng bawk a, nang pawh hi Galili mi i ni, Isua zuitu i ni tiraw antia Isua an man tum ang khan Petera chuan. In sawi chu ka hre lo reng reng a ti tlat mai a, khang ang kha nia a, hmeichhe hma ah pawh Peteran Isua phat arkuan hmain hawi thum mi phat ang i thihna ka thi an ti kha nia, nia sawi ang hian aw hma har pawh a ni mai thei, kan politician te hnu hian awm lo nasa e mai han ti ta ila, a khalam chu lut thuk lo ta ila. Mipawite kan sawi a, Pathian thu vak lo emaw kan ti ang tih te kha alo awm a, an lut thuk lo vang a. Amaherawh chu, Vawiniah hianin ani chuan kan thil tih ang te ni lo zawkin min chhan dam a, Kohna Thianghlim hi ama ruat leh khawngaihna ang zawkin min chhan dam a ni. Kan Pathian hian keini ruat ni lo, keini rimruat ni lo, ama ruat zawk kha a ni a. Rinna vanga khawngaihna chhandam, khawngaihnain chhandam kan nih dawn, khawngaihna vangin chu pawh chu nangmahni thawhchhuah ni lo a ti a. Pathian rilru hi thuthlung hlui lamah pawh khan a hriat theih tawh a, Gideona sipaite kha an chapo ang tia hlau a, an beih tur te kha nuai khat chiuang daih an nia. Gideona nia an han in ti khawm leh bawk khan singthum sang hnih emaw vel chauh an nia. Mahse in hneh dawn a tia Pathian khan Gideon te lam atanga singthum leh sang hnih leh nuai khat leh singli te chu an in tam hlei em em mai a. Gideona kha chu ni lah lalpa heng ho leader ah hian ka tang duh lo ka in uitro dawn ka in tam hlei lutuk tih mai ka hmu a, mahse lalpa thu a lo thleng leh a, mite kha an la tam lutuk fo mai, Gilead tlang atah hi hlau leh khur in khur apiang te chu haw leh rawh se tih hun hawng rawh a ti hle a, a neih tlem tawh tehlul nen khan sing nih velin an han haw san leh a, Sin khat emaw lek an awm a. A kha pawh kha Median ho in neh nan chuan a la tam lutuk ka thlir sa lo che tih mi ze thung chiah dah ta kan Lalpa Pathian hi thil tlawnte hmanga ropuiin a lantir teuh tia engatinge Lalpan a paih a paih sata chaktir a tum bawk sia tih ta ila He keimahni chakna ngei a hne ve kan ni alawm an lo ti hlauh ang tih kha Pathian ropuina kha an lo hmuh ṭhelh ang tih kha a hlau a. A thiante mi zathum lekha nuaih i chuang an han hne ta tak tak mai kha chu kan sawi duh chhan ber zawkah chu kha thawnthuah khan Pathian rilru kan hmu em tih laia kha a ni a. Pathian chuan. Za thum lek pawh a chak tir thei lutuk tlat a ni. Awm lo a tla awm a min din thei e. Mahnia naute pakhat hriatchhih rawngbawlna ka neih a, doctor chuan artificial a heng te hi tih theih pawh an lo phai a, pawh kal ula in bei dawn ang a, thisen te hi a let ling vek mai a ni. A lung te hi a kim lova, a khaw lo fai vek a ni, a ti a. Ka rilru a awm lai tak chuan a van theu. Doctor te lo beidawng vek ngaihna awm tawh lo chu Pathian chet duh hun a ni anga, lung awm tir thei Pathian hnenah kan tawngtai anga hriat kan hnawih anga, tul a tih phawt chuan Lalpan ka tawngtai lai pawh hian Mi dang zawng zawng lung aia tam a pe thei ang a ka ti a. Lehlamah chuan Pathian ropuina tur chuan mihring lam hi an ral a ngai thin a, kan thil tih ve theihna te te hi a ral a ngai a, chung atang chuan thil tlawm te hmanga ropuina lantirtu tih kha a nia. Kan sawi duh nachan chu Betela te pawh kha khawvelah hian, a ngil taka Pathian chibai buk tur, a thil sual ti lo tur kan nih lai hian kan accident leh thin a, thawnthu pakhat tih la a kan hrianga hun ra kal rei tawh deuh a, riat ruk World Cup kha a niang a, kum a ni leh thla ka sawi thiam tawh lo a, World Cup football ah khan kan sawi duh chu a friends leh I Brazil khan quarter final an khel a, an star player Zico goal score thei deuh mai Brazilian footballer kha a lar em em a, kha tih lai hunah khan world cup ah pawh star player a nia khawvel ina football pek lut thei bera an ngaihkhan a ni ta a. Mahse, quarter final ah France nen an khel khan penalty an ṭhelh duai mai a, ṭhelh thei lo penalty lo pawh a thun thei em em mai khan khawvel media khan a zi ko a, thil ṭhelh pawimawh zia quarter final ah final lut mai thei tawh tur an chakna goal tur kha. A mak a mak khan an ṭhelh ta a, an dem ta luai luai mai a media ho khan in nangni zik aw hi a lo thiam tak tak lo ni hi sual goal penalty an ṭhelh te chu a a piah chanchin buhel lang chuan ziko tan hawi mai na awm lo reng reng mai a thinlung na lut duk in a awm a an khaw lamah an thlawk haw ta a. Mahse, Brazilian mipuite chuan Zico kha a tihsiua lai tak kha an han ngaidam chiang khawp mai a, Brazil khawpuiah thlawhna in an thlawk lut ta a. Airport ah chuan banner lianpui mai hi an lo tar a. We don't judge you by one penalty, you are still the best an tia a penalty vawi khat i pe sual ah khan zik aw kan teh ve lo a che he Brazil ram tan hian vawi tam tak i thun a khawvel ah hian i la tha ber fo an tia zik aw a men ngaih na hre lo mittui nen a kal kha kha banner khan a mittui an lo hrul khu chak a nih chu. Puinia hian unau duh dat deuh chuti ang deuh chuanin keini pawh khawvelah hian kan duh angin kan awm lo a, kan duh ang lo zawk ten kan awm a, harsatna chi hrang hrang nge khawvelah accident theihna hmunah kan awm a, marawh chu chung chu February ziaktu Pungli Changsawm panga kan chhiar ang khan puithiam lalh ber Isua Krista Kan chak lo na te min tan pui thei lo nei kan ni si lo a ti a ni. Lalpa fakin awm rawh se. U Naupa Matianga pawh hi a duh ang thal in a awm lo a. Aah tunge Vawinia hian hundred percent a i duh ang a awm han in ti ta ila kan chak lo zia te chu Pathian puina lo chuan tia rinna vanga khawngaihna chhandam in ni Nangmah ni thawh chhuah ni lo e, thil tih vanga ni lo e tih a nih chu maw le? Hmeinia hianin hei kan zingah Pu Sangthanga awma a sermon niin ka hria a, khawvela kan thil tih that ber khi vanramah chuan han kai chho ta ila. Van lama mite chuan kha al kat raih rawn khai chho e lo tianga a lo thianghlim. Van ram leh lei lam thil tha leh chung lam thil tha in al lo zia Sainan khan ah a tha hleng ka hria. Chutiang chuanin thil tih vanga chhan dam tur kan awm em le? Bible chuan thil tih that vanga chhan dam tur i ni lo. Pathian khawngaihna zawk a ni tia, khawngaih ngai, mi khawngaih ngai Eden bawhchhiatna khar thim hnuaia thi tawh vek te kan nia. Adama bawhchhiatna anga bawhchhelote chungah pawh thihna chuan ro a rel a tia vangin Vawinia hian thlah tu bul Evi leh Adam atangin chhandam ngai sual thihpui thei tawh kan nia. Chhandam ngai kan nihna te hi engvanga chhandam ngai nge kan nih te kan hriat loh chuan chhandamna hian a chian theih reng reng lo a. Kum chhunga kan awm lai pawn vanram kan qualify ta lo engvang maw? Adama leh Evi thla kan nen a, Adama thei ei ang, thei ei ve lo te pawn chungah thihna chuan ro a rel a tia kan za vaiin chhandam ngai kan ni a. Thil tih vang a ni lo ve. Mi in thil tih vang a nih chuan a chhuam dang Isua Krista tel loin chhan dam a ni la la mai dawn a ni. Thil ti thei deuh deuh kha kan awm ang a. Aah. Keini thatna lam atang chuan vanram kai theihna a awm lo a, Isua Krista khawngaihna avang zawk zeuh in tiin Bible chuan Isua avanga khawngaihna chhan dam in ni a tia a ni. Lalpa fakin awm rawh se. vui khat pi sual a aah a tawp min thlem dawn ta se nung thei kan awm lo ang pe per a kan chuan em em kan han sawi tak pawh kha Arakhuan hmain vawi thum mi phat ang a nia. Vanramah chuan a ram mipui vana ngel leh seraph ten Lal Isua Krista hoin hmangaihna khawpuiah min lo kuang khawh ang a, aa duh ang thal a tling lo te pawh puithiam lal ber in min chul mang mang a. Puithiam lal ber kan chak lohna te min hriatpui thei lo nei kan ni si lo a, kan chak lo theuhna te kha min hriatpui anga, min tanpui anga a hun takah a ni a, ngaidam kan ngaih hun lai takah te pawh min ngaidam anga, chu ni lo se ni chu Keterate hi sawi ri chin ni tawh na Davida kei sawi sawi chi ni tawh hna maw? Chuvang chuan Ruenia hian kan thil tih te ang ni lo zawkin min chhan dam khawngaihna avangin chhan dam hna hi chu a awm lio lio a ni. Nangmahni thawh chhuah a ni lo a tia thawk chhuak ang zia zang hian kei niaia tha leh tha lote hi kan han inthlir a. Tak takah chuan chhan damna hian. Chhe te pawh kan thawk bu vel lo a ni. Lalpan chhan damna hi chu min process sak a. Vawimia pawh hian kan thlah liam e. Unaupa Lalrampiama ngei pawh hi Lalpan Zion khawpuia a lo kuam kuah ang a. Vawikhat penalty pet sual ah chuan Zico kha a ram mipui ten an hmu te thei lo reng reng a. Hmangaihna mittui nen I vawi khat penalty pet siualah hian kan te teh lo che kho vel a, i thiam ber fo, you are still the best an ti a, aah an thinlungah thi leh thei tawh dawn lo va. Chutiang chiah chuan van khawpui atana amah min hmel hriattu Pathiannunga chuan, aah kan vawi thih khat tih sualah min te dawn lo a, hmangaihna mittuin em? Kan tlin loh na te nen min lo pawm kuh ang a, a thlamuang takin Wendy-a hian Zion khawpui van Jerusalem thar a mi thianghlim te chenna turah chuan Wendy-a hian kan tan hmun a siam a ni, in tan hmun siamin ka kal dawn a ti a, Wendy-a hian chak lo te, a fel lo te Mi tling lo in ti te, Lal Isua, Zara a tling tur te, Pathian in a tanpui tur leh a khawngaih tur te kan ni a, vawiin nia hian tling ve vawha inring a chhandam ni kan awm thei lo tih hi Bible min zirtir a nia. Lal Isua Krista vang chauh in khawngaihna chhandam kan ni tih hi vawiin a i hriatdawn leh ang tep ang u. Vawiin kan thlah mek pawh hi Lal Isua Krista khawngaihna avangin Lalban a hnena ang chhunga a kuang pawh ang tih hi kan thinlunga beisei tlat ila thla nge Lalban a thu kan zia tan malsawm rawh se. Amen. Pawh hi Lalpa taksa thar ei khaih.